Дөнья студиясендә тагын бер кунак, ул Башкортстаннан Башкортстан татарлары конгрессының рәисе, Башкортстан Дәүләт җыелышы, Корылтай депутаты Заһир Хәкимов. Исәнме, Заһир? Исәнмез.
Заһир, сине инде Казанда белмәгән кеше сирәктер, чөнки Азатлык яшьләр оешмасын җитәкләдең, эшкуар булдың, төрле шундый сәяси акцияләрдә катнаштың, фиркәләрдә дә катнаштың һәм озак еллар шулай тырышып йөргәч, хәзер син депутат та булгансың. Айдар Данилов та, Галимов та депутат булган. Хәзер менә башка санда шундый үзгәрешләр бит. Соңгы еллардагы үзгәрешләр ничегрәк? Э, менә 1-2 эш ел эчендә бигрәк тә яңа президент килгәннән соң ничегрәк кайсы якка таба? Бераз уңай якка бармы? Менә э, бу уңай ягы нәрсәдән башланды дип әйтергә була. Э, хәтерегездә булса, бездә яңа җитәкче Теге Рөстәм Закиев килгәннән соң ике президентның тарихи дип әйтергә була очрашуы булды Нур татар театрында. Ике Рөстәм, ике Башкортстан белән теге Татарстан президенты Башкортстан татарлары белән очрашу үткәрде. Һәм менә шуннан дип әйтергә була инде теге башланды. Безнең хәзерге көндә татар оешмаларына эшләве җиңелрәк, җиңелрәк хәзер.
Милли мәсьәләләр бармы соң алар? Ничегрәк хәл ителә? Хәл ителмәгәннәр дә бардыр инде? Ну, милли мәсьәләләр ул э, бөтен җирдә дә бар. Ул Татарстанда да бар, Башкортстанда да бар, бөтен бөтен җирдә дә бар. Э, шулай ук әгәр дә инде менә безнең теге Башкортстан турында э, әйтеп киткәндә, Теге иң безнең теге шушы борчыганы, шул э, тел мәсьәләсе инде үзебезнең теге телебезне саклап калу. Кызганычка каршы, моның теге төрле сәбәпләр буенча шул ук теге оптимизация дип теге э, мәктәпләр бетерелә. Э, шулар исәбендә татар мәктәпләре дә кызганычка каршы бит бетерелә. Шуннан соң Башкортстанда татар теленең статусы бернинди дә рәсми рәвештә күрсәтелмәү сәбәпле, кызганычка каршы, телнең юридический теге яклавы юк. Бездә ике тел, дәүләт теле статусы бар һәм аларны шуңа күрә дәүләт тарафыннан алар якланып килә. Татар теленең бернинди дә теге статусы булмау сәбәпле, кызганычка каршы, кайчак Вакытта шушы ике дәүләт телен өйрәнәбез диеп, теге туган тел урынына, теге татар телене урынына шушы дәүләт телләрен укыту, дәүләт телләрен өйрәнү белән алыштыру булган очраклар да бар. Статус бирмәделәр дип, үпкәләп, рәнҗеп алай күңел төшенгеле генә бирелмисезме? Милли тормыш бармы мәктәпләрдә, мәдәнияттә? ну, э, Башкортстанда э, татарлар саны шул ук теге Татарстандагы бер үк дип әйтергә була. Әгәр дә менә элекке халык сан исәпкә алганда бездә шул миллион ярым диярлек теге татар яши иде, алар әле дә яшәп килә. Э, шуңа күрә аны теге татарлар булгач, аларның и шушы актив эшчәнлеге дә теге бар. Шуңа күрә и мәктәпләр дә бар менә әле менә быелгы гына безнең конгрессның теге эшләре турында әйткәндә без башладык яңа ел еще теге ял итүләре бетмәс борын ук балаларның укучыларның олимпиадасы булды шуны үткәрүдә актив катнаштык безнең мәгариф министрлыгы белән Шуннан соң мәдәни чаралар теге бик күп кенә үтә, чөнки бездә талантлы кешеләр күп, шул мәдәни чаралар күп кенә. И мәгариф буенча да төрле-төрле чаралар үткәрәбез. То есть былай актив кына эшләп киләбез. Башкортстанда татар оешмалары күп. Әйе. Алар шулай үзара җыелышып, оешманың лидерлары Уфада сөйләшәләр, ләкин район бүлекләре еш кына Я булмый, менә мин үзебезнең Бишбүләктә җәмгыять оешканга хәтсез, анда Ак калфак дигән генә ишетелә башлады. Ә сезнең менә оешмагызның район бүлекчәләре бармы? Башкортстан татарлары конгрессы ларына. Безнең э, Башкортстан татарлары конгрессы моннан инде бер 17 ел элек төзелгән иде. Һәм шушы төзелгән чакта аның беренче рәисе Хамитов Эдуард Шәхович иде. Ул чакта безнең һәрбер районда, һәрбер шәһәрдә э, конгрессның бүлекчәсе бар иде. Шуннан соң, э, ул киткәннән соң безнең берничә җитәкче алмашынды һәм э, кызганычка каршы дәүләт органнары белән бик теге уртак тел э, табалмау сәбәпле э, әзрәк конгрессның эше дә сүлпәнәйгән иде һәм менә яңа республикага яңа җитәкче килгәчтен без шушы эшне яңадан киңәйтә эшләй башладык һәм менә конгрессның шушы төп эшләренең берсе дип Без атыйбыз инде э, районнар белән эшләү, авыллар белән эшләү, аның бүлекчәләре белән эшләү. Бүгенге көндә Башкортстан татарлары конгрессының һәрбер районда диярлек үзенең бүлекчәсе бар. Һәр районда. Әйе, ул әйтеп торам, ул элек үк төзелгән иде. Кырыклап инде бу. Э, безнең э, җитмешләп административ бүлекчә административ теге шуңа күрә безнең җитмешләп не бар әмма аларның кызганычка каршы теге бөтенесе дә актив эшли дип әйтеп булмый кызганычка каршы кайберләре шул элек төзелгән администрация аша теге ул формаль гына рәвештә Бар дип әйтергә дә була, бик актив эшләп килмәүчеләр дә бар. Менә элек безнең ул өстән төшерелә иде, администрацияләр аша эшләнә иде ул бүлекчәләр, дәүләт органнары тарафыннан. Ә хәзер инде менә яңа кешеләр килә башлады һәм теге йөрәге белән шушы милләт өчен җанып торган кешеләр безнең милли хәрәкәткә килә башлады, шул урындагы, райондагы җитәкчеләргә. Һәм шуңа күрә менә хәр шатланып әйтә алабыз теге кайбер районнарда безнең бүлекчәләр даже бездән дә күбрәк менә әле яңарак кына менә быел 2014 елга эш планнарын сораган идек кайбер районнардан теге 3-4 биттә теге бер елга гына теге эш планнарын без карайбыз без әйтәбез кара әле Боларның теге безнең республика э, оешмасыннан да активрак, күбрәк теге эшләрне алып барар икән дип, без шуңа шатланып теге э, карыйбыз. Иҗтимагый оешманың гайрәте шунда инде аның, аның активы булса, яшәү урынында, ширкәтләрдә, коллективларда үзенең бүлекчәләре, активистлары булса, ул тормыш бара, чөнки иҗтимагый оешманың аның бушка милләткә бирә торган энергиясе бар. Димәк, бу мәсьәләдә Башкортстанның, гомумән һәм бигрәк тә сезнең оешманың балансы һәм ресурслары бар. И шулай ук әйтеп китәргә була, менә сез әйттегез, бездә оешмалар күп. И безнең менә моннан берничә ел элек Башкортстан татарлары оешмалары берлеге төзелгән иде. Безнең шушы берлекнең рәисе элек Бигнов Рамил иде. Хәзер милли мәдәният мөхтәриятының рәисе Рима Утяшева җитәкли. Менә әле яңарак кына без җыелган идек, шунда үзебезнең теге төрле оешмаларның теге эш планнарын, ниләрен карап, ну, безнең шушы көчле дип әйтергә була, теге зур оешмалар бездә шул өч шул милли мәдәни мөхтәрият, Башкортстан татарлары конгрессы һәм менә яңарак кына барлыкка килгән Берлек дигән татар милли оешмасы. Шулай ук менә актив эшли бездә хатын-кызлар оешмасы, алар бездә икәү, Ак калфак дигән һәм Сәхиб Җамал дигән теге татар хатын-кызлар оешмасы. Менә әзерәк яңарак кына ул безнең сүлпәнәйгән, хәтта юридик яктан ул ябылган иде Азатлык татар яшьләре берлеге менә әле без аны яңадан гына торгыздык, яңадан теркәттек һәм менә ул да алла бирса актив эшләй башлар дип. То есть төрле-төрле оешмалар бар. Инде менә бу абруйлы оешмалар, милли мәдәни мөхтәрият бер берлеге, башкортстан татарлар оешмаларының берлеге аралашасызмы? Сез бит инде парламентта да бергә утырасыз, Римма Мутяшева белән. Башкалар белән дә болай Каршылыклар юкмы? Бергә бер бергәләп бер чара үткәрә аласыз. Безнең э, бүлешергә бер нәрсәбез дә юк. Э, безнең бөтен теге милли оешмаларның теге төп бурычлары үзебезнең милләткә, халыкка хезмәт итү. Шуңа күрә безгә бүлешергә әйбер юк. Э, былай менә э, төрле оешмаларның мәсәлән милли мәдәни мөхтәриятны аның үзенең мөмкинчелекләре бар чөнки э, аларга э, дәүләт тарафыннан да төрле төрле грантлар алу уңайлырак мәсәлән алар безнең шул юнәлештә эшли менә башкортстан татарлары конгрессы менә әйтеп киттек без күбрәк райондагы шул районнар белән эшлибез чөнки ул безнең электән үк бар иде һәрбер районда бүлекчәләр Шуңа күрә э, шул районнар белән иң актив эшли торган оешмаларыбыз шушы конгресс э, хатын-кызлар оешмасын үзләренең э, эш юнәлешләре бар. Шуңа күрә без бер-беребез белән теге бүлешмәбез, киресенчә бер-беребезгә ярдәм итәргә тырышып эшлибез. Һәм соңгы сорау, татар конгрессы белән хезмәттәшлек итәсеңме? Инде оешманың исеме бит Копия дияргә була. Болар контактлар бармы? Юк, ул э, копия гына түгел. Без э, Башкортстан татарлар конгрессын э, ул теге төз... Сез әгъзасы бит инде.
Әйе, әйе, без аны өй төзегәндә дә шушы э, аның э, Башкортстандагы бүлекчәсе кебек итеп теге төзедек тә инде. Шуңа күрә э, без актив катнашабыз. Менә э, теге э, күп кенә башкорт э, бөтен дөнья татар конгрессы чаралар үткәрә, аларның чар- чараларында э, э, Актив катнашырга тырышабыз. Менә әле яңарак кына вот теге эшкуарлар белән нигә без зур төркем бардык. Менә хатын-кызлар оешмасы барып ул конгресс ярдәмендә булды. И монда да безнең теге конгресс катнашты. Шуңа күрә бөтенләй татар конгрессы үткәргән һәрбер оешма, һәрбер чарада да актив катнашырга тырышабыз. Уңышлар телибез сезгә. Сез